Il-Gvern qiegħed iżid l-investiment fid-dwana biex iżid is-sigurtà tal-pajjiż, speċjalment fuq il-fruntieri u b'hekk tkun inkunu inkun f'pożizzjoni aħjar ħalli jikkumbatti kull attività illeċita u illegali, jassigura l-kompetizzjoni ġusta u jillimita l-evażjoni tat-taxxa u d-dazju, fil-kuntest tal-ħarsien tas-saltna tad-dritt u tal-ordni tal-pajjiż. Għas-sena d-dieħla, il-Gvern se jinvesti f'Tunnel X-Ray Van għall-ajruport u ser jingħata bidu għall-ewwel fażi ta' proġett kbir b'investiment totali ta' madwar ħames miljun ewro li permezz tiegħu l-kunċett ta' scanning li llum jeżisti fil-Port Ħieles bħal u nista' ngħid b'suċċessi kbar jiġi rreplikat fil-Port il-Kbir. Ser ikompli wkoll jinvesti fit-taqsima tal-klieb kemm għal xiri ta' aktar klieb kif ukoll għall-bini tal-Canine Compound f'Ħal Far. Is-sena d-dieħla, il-Korp tal-Pulizija se jara l-kontinwazzjoni ta' diversi proġetti kapitali li bdew matul dis-sena kif ukoll it-twettiq ta' diversi miżuri li jsaħħu r-riżorsi umani, speċjalment bit-titjib fil-kundizzjoni tax-xogħol tagħhom. L-għan aħħari hu biex iċ-ċittadin jieħu servizz aħjar u jgħix f'soċjetà aktar sigura. It-tisħiħ tas-sigurtà hija prijorità għal dal-Gvern. Għas-sena d-dieħla, Permezz tal-bini ta' Command and Control Room ġdida, il-Korp se jkun attrezzat bl-aħjar teknoloġija fl-immaniġġjar tal-operat tiegħu. Il-proġett għandu jwassal għal aktar sigurtà fil-pajjiż u rispons aktar immedjat mill-Pulizija meta dawn jiġu hekk mitluba. Ser jitkompla l-proġett mifrux fuq numru ta' snin tal-immodernizzar tal-vetturi tal-Korp, kemm għas-sezzjonijiet speċjalizzati kif ukoll għall-uffiċini distrettwali. Ser isir investiment sostanzjali sabiex issir qabża fil-kwalità fl-apparat użat mit-taqsima tal-RIU u l-SIU. Għaddej xogħol estensiv fit-titjib tal-infrastruttura tat-taqsima tal-forensika. Barra minn hekk, ser ikun hemm investiment f'dak li huwa apparat aktar modern u titkompla l-mixja lejn akkreditazzjoni tal-laboratorju. L-Akkademja għall-Korpi Dixxiplinari Dixxiplinati ser tkun qed tippjana biex tkabbar il-kampus tagħha billi tkabbar in-numru ta' klassijiet u tibni librerija u kmamar għat-taħriġ bil-kompjuters fost l-oħrajn. Fejn jidħol id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, huwa mistenni li jinbeda eżerċizzju li permezz tiegħu kull stazzjon tat-tifi tan-nar ikun wieħed siżmiku. Ser ikun Qed jitlesta l-pjan ta' strateġija għal din is-sezzjoni għal għaxar snin li ġejjin. Matul is-sena li ġejja ser ikompli l-investiment fil-bini fil-bdil ta' vetturi li jsir investiment fit-taqsima marittima f'xiri ta' dinghies u fire boats. Barra minn hekk, għada kif twaqqaf għadu kif twaqqaf il-Joint Innovation Centre sabiex jiġi żviluppat il-kunċent ta' Safe City għall-bżonnijiet ta' Malta. B'Safe City nifhmu l-użu ta' teknoloġiji avvanzati fil-qasam tat-telekomunikazzjoni, sorveljanza viżiva u informatika bil-għan li tissaħħaħ is-sigurtà fejn ikun meħtieġ. Fl-aħħar xhur kienet għaddejja ħidma biex kien installat apparat neċessarju f'data centre għall-użu fuq bażi sperimentali u fejn l-apparat ta' sorveljanza viżiva qiegħed jintuża biss f'ambjent mhux pubbliku u b'rispett sħiħa sħiħ għal-liġijiet tal-privacy billi jiġi wżat best practices internazzjonali. Matul is-sena d-dieħla, wara konsultazzjoni, din it-teknoloġija se tibda tiġi implimentata f'lokalitajiet bħal Paceville fejn hemm bżonn li tissaħħa s-sigurtà u tiġi kkontrollata l-imġiba antisoċjali fil-pubbliku f'qafas legali u fejn jiġi mħarsa d-drittijiet umani, Inħawi oħra li qed jiġu kkonsidrati jinkludu l-Marsa fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, għaddejja wkoll minn bidla li għandha twassal biex tissaħħaħ l-infrastruttura tal-faċilità nnifisha, jissaħħu r-riżorsi umani u jitjiebu s-servizz ta' sigurtà, tal-akkomodazzjoni u tal-provvista tal-ikel. Ir-residenti tal-faċilità jibqgħu fiċ-ċentru ta' din ir-riforma kollha sabiex tirriabilithom, tippreparahom għall-futur u tassigurhom li ma jerġgħux jispiċċaw riċedivi. Ser titkompla tissaħħaħ aktar is-sigurtà b'investiment f'body scanners fost l-oħrajn sabiex jitnaqqas id-dħul illegali ta' sustanzi projbiti. Ġie kkommissjonat project brief biex jistabbilixxi x'tip ta' binjiet ġodda se jkunu meħtieġa fil-faċilità sabiex jiżdiedu l-ispazji, isir isir tqassim aħjar ta' priġunieri u anke jkun hemm bini aktar modern. Hu ippjonat li għas-sena d-dieħla tinbena binja ġdida fil-faċilità sabiex ix-xogħol li jsir mir-residenti ma jibqax isir ġewwa ċ-ċelel. Għas-sena d-dieħla hu maħsub li titfassal strateġija ġdida ta' kif għandhom joperaw is-servizzi ta' detenzjoni biex tibqa', qed nirreferi għall-immigrazzjoni irregolari, biex tibqa' relevanti u timxi maż-żminijiet. Il-Forzi Armati ta' Malta ser jibqgħu jżommu kollaborazzjoni ma' aġenziji Ewropej u forzi militari oħra biex tkompli tissaħħaħ is-sigurtà fil-Mediterran. Tkompli wkoll il-ħidma kontinwa f'operazzjonijiet konnessi mal-immigrazzjoni fejn beħsiebha tibqa' ssostni l-operazzjoni tal-Frontex.